Орто дойду олоҕор олорон ааспыт үтүө киһи аата умнуллубат диэн мээнэҕэ эппэттэр. Олохпутугар бииргэ үлэлээн алтыһан ааспыт доҕотторбут, кэллиэгэлэрбит, ытык дьоммут үтүө ааттара умнуллубакка ааттана, үйэтитиллэ туралларын туһугар Ньурба театра умнуллубат ааттар диэн анал рубрикатыгар кэпсиэхпин баҕарабын Театр олоҕор элбэҕи оҥорон, үлэлээн үтүө суолу хаалларбыт директорбыт Николай Федорович Григорьев туһунан. Николай Федорович дьиҥнээх төрөөбүт күнэ биллибэт. Арай бэйэтэ этэринэн Ньукуолу күн төрөөбүтүм иһин Ньукулай диэн ааттаабыттара диирэ. Оттон докумуоҥҥа суруллубутунан тыһыынча тоҕус сүүс отут үс сыл ахсынньы уон тоҕус күнэ диэн бэлиэтэммит. Кини Ньурба оройуонун Маар сэлиэнньэтин түмүк нэһилиэгэр элбэх оҕолоох Григорьевтар дьиэ кэргэттэригэр төрдүс оҕоннон күн сирин көрбүт. Аҕата Григорьев Федор Данилович, ийэтэ Дария. Бииргэ төрөөбүттэрэ эдьиийэ Мотуруона, убайдара Иннокентий уонна Ньукулай. Бары да сэрии кэмин оҕолоро буолан, оччотооҕу кэм кырыымчык олоҕун эттэринэн-хааннарынан билэ улааппыттарын сэрэйиэххэ эрэ сөп. Ол саҕана Маарга түөрт кылаастаах оскуола эрэ баар буолан, оҕолор салгыы хэттэ кылаастаах Хаҥалас нэһилиэгэр ынахсыкка баран үөрэнэллэрэ. Николай Федорович икки сыл Ынахсыкка үөрэнэн баран, оҕо эрдэҕиттэн билиигэ-көрүүгэ тардыһыылаах оҕо буолан, Ньурбаҕа киирэн, эмиэ интернакка олорон, Ньурба бастакы нүөмэрдээх оскуолатын бүтэрээт, олоҕун суолун библиотека ааҕар хоһун сэбиэдиссэйинэн, устунан оҕо библиотекатын сэбиэдиссэйинэн ананан, кылгас кэмҥэ үлэлиир. Тыһыынча тоҕус сүүс биэһэн үс сыллаахха күһүн Дьокуускайга педагогическай институтка үөрэнэ киирэр. Үөрэнэ сырыттаҕына институт кэҥээн, Якутскайдааҕы государственнай университет аатын сүгэр. Тыһыынча тоҕус сүүс биэһэн сэттэ сыллаахха Николай Федорович саха тылын литературатын салаатын ситиһиилээхтик бүтэрэн Ньурба бастакы нүөмэрдээх оскуолатыгар үлэтин саҕалыыр. Ол сыл комсомол оройуоннааҕы кэмпириэнсийэтэ кинини комсомол райкомун үөрэх салаатын сэбиэдиссэйинэн талбыта. Салайар үлэҕэ дьоҕурдааҕын өтө көрөн, тыыһынча тоҕус сүүс алта уон түөрт сыллаахха убайаан аҕыс кылаастаах оскуолатыгар директорынан ананан үлэлии кэлэр. Кэлликтиип сүрдээҕин эдэр буолан үлэлииргэ олус көхтөөҕө. Оҕолорго билиини биэриигэ саҥаттан саҥа методикалары киллэрэн, сомоҕолоһон үлэлээбиттэрин түмүгэр оройуон биир бастыҥ үлэлээх оскуолатынан биллибит. Бу барыта сатабыллаах салайааччы, директор Николай Федорович сыралаах үлэтин түмүгэ этэ. Үөрэппит үөрэнээччилэрэ мэлдьи үтүө тылларынан ахталлар. Кини саха тылын, саха литературатын интириэһиргэтэн үөрэппитин, оҕолорго өйтөн, хоһоон айан суруйтарар идэлээҕин мэлдьи саныыллар. Сэбиэскэй кэм саҕана сыаналаммакка хаалбыт, ол эрээри билиҥҥи кэмҥэ саха дьахталларын маҥнайгы поэтессатынан ааҕыллар Ньурба улууһа киэн туттар кыыһын Варвара Потапованы Николай Федорович оскуолаҕа үөрэппит эбит. Кини оччолорго Варя талаанын өтө көрөн, ис дууһатыттан арыллан суруйарын бэлиэтээн, кэлин улахан поэтесса, суруйааччы буолуоҕа диир үһү. Ол тыллара туолан Варвара Потапова аата поэзия үрдүк чыпчаалыгар билигин ааттанар Николай Федорович олох эдэр эрдэҕиттэн саха ырыата, саха тойуга, олоҥхото сүтүө суохтаах, сайдан, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэн иһиэхтээх диэн өйдөбүллээх эбит. Ол да иһин норуот ырыатын, тойугун, оһуокайын өрө тутан Оройуоҥҥа, республикаҕа даҕаны киэҥник биллибит. Ырыалара-тойуктара билигин Дьокуускайдааҕы радиофондаҕа хараллан сыталлар. Тыһыынча тоҕус сүүс аҕыһыан түөрт сыллаахха Ньурба ыһыаҕар кини аатынан бириис олохтоммута эмиэ туоһулуур. Биэһэн сыллар бүтүүтэ алта уон сыллар саҕаланыыта Сунтаар Ньурба холбоһон Ньурба оройуона буола сылдьыбыт. Ол кэмҥэ улуу Сергей Зверев кыыл уола саха ыччаттарын түмэн, ырыаһыттарын, үҥкүүһүттэрин мунньан, ансаамбыл тэрийбит. Николай Федорович Сергей Зверевтыын ыкса билсэн, дьиэтигэр-уотугар хоннорон, Сергей Зверев тылыгар киллэрэн Николай Федоровиһы ансаамбылыгар биллэрээччи, ырыаһыт, тойуксут быһыытынан сырытыннарбыт. Ол кэмҥэ өрөспүүбүлүкэҕэ иккис ыччат фестивалигар кыттаннар Кыайыы өрөгөйүн ситиһэн, Бүлүү сүнньүн оройуоннарынан гастроллуу сылдьыбыттар. Тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон икки сыллаахха улаханнык ыалдьан Дьокуускайга республиканскай балыыһаҕа өр кэмҥэ сытан эмтэнэр. Үрүҥ халааттаах аанньаллар көмөлөрүнэн уонна олоҕун аргыһа Дуунньата күннэри-түүннэри ыарыылаан олоххо иккиһин төннөр. Дьэ, ол кэнниттэн доруобуйата чөлүгэр түспүтүн кэннэ тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон түөрт сыллаахха атырдьах ыйыгар Саха Республикатын культуратын министерствотын уурааҕынан Ньурбатааҕы государственнай көһө сылдьар драматическай театрыгар директорынан ананар. Ньурба театрын төрүттээбит, бу театрга аҕыс сыл директорынан үлэлээн, тыйаатыры Саха сиригэр киэҥник биллэр, Биһирэнэр суолга киллэрбит Саха Республикатын үтүөлээх артыыһа Габышев Александр Алексеевич Үрдээн Дьокуускайдааҕы Саха государственнай театрыгар директорынан ананан барбытын кэннэ Николай Федорович үлэлии кэлбитэ. Идэтинэн учуутал, комсомольскай үлэһит, анал театральнай үөрэҕэ суох киһиэхэ, биллэн турар, директорынан анаммыта долгутуулааҕа, эппиэтинэстээҕэ, ирдэбиллээҕэ. Ол кэмҥэ тиэнник, көрөөччүгэ биллибит, үрдүк таһымҥа тахсыбыт эдэр кэлликтиип үлэтин салгыы иилээн-саҕалаан, дьаһайан, сайыннаран, таһымын түһэрбэккэ илдьэ барар туһугар уустук сорук турдаҕа. Николай Федорович туох баар өйүн-санаатын, сатабылын ууран, сыал-сорук туруорунан, кыһаллан, үлэлээн киирэн барбытын Бииргэ үлэлээбит дьоно биһиги туоһу буолабыт Биһиги сүгүрүйэр, убаастыы режиссербут, ытык киһибит, Саха Республикатын үтүөлээх артыыһа, норуоттар доҕордоһууларын уордьан кавалера Спартак Иванович Слепцов ахтыытыттан билиһиннэриим. Спартак Иванович тыйаатырга үйэ чиэппэрин кэриҥэ режиссер быһыытынан үлэлиир сылларбар түөрт директоры кытта үлэлээбитим диэн ахтар. Олортон саамай уһуннук уон икки сыл устата олоҕун тиһэх күнүгэр диэри айымньылаахтык, эм-мин дэсиһэн үлэлээбит директорым Николай Федорович буолар. Ити сыл тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон түөрт сыллаахха Москубатааҕы Щепкин аатынан театральнай училище актерскай факультетын бүтэрбит уон эдэр артыыс биһи тыйаатырбытыгар үлэлии кэлбиттэрэ Онон тыйаатырбыт отуттан тахсар тыыстаах улахан айар кэлликтиип буола түспүтэ. Урукку өттүгэр Николай Федорович артыыстары көрөөччү эрэ быһыытынан билэр буоллаҕына, бу кэлликтииби иилээн-саҕалаан, дьаһайан киирэн барарыгар балай да ыарахаттардааҕа. Бастыкытынан Тыйаатыр сүрүн күүһүн, артыыстары кытта уопсай тыл булуон, саҥа дириэктэри кэллэктиип ылыныан наада этэ. Иккиһинэн, тыйаатыр материальнай баазата дьиэтэ-уота быстар мөлтөҕө ханнык баҕарар үлэһит санаатын түһэрэрэ. Үсүһүнэн, Тыйаатыр көһө сылдьар диэн ааты сүгэринэн, Сахабыт сирин бүтүннүүтүн хабан, сылга алта ыйтан ордук уһун, унньуктаах гастроллар эрэйиллэллэрэ. Ол эрээри киэҥ, холку көҕүстээх, тулуурдаах, ис-иһиттэн культуралаах, киэҥ билиилээх-көрүүлээх Николай Федоровиһы ити ыарахаттар салыннарбатахтара. Театр репертуарын талыыга, быһаарыыга Николай Федоровичтыын сүрүн болҕомтобутун ууран үлэлиирбит. Кини үлэлээбит кэмнэригэр Театр сыанатыгар турбут испэктээктэртэн сороҕун ааттыыр эбит буоллахха, Уустаах Избеков сыгый кырынаастыыр, Илья Находкин олоҕун иннигэр, Цирен Шагжин абааһылаах сундуук, Алексей Балакаев ийэ сүрэҕэ, Алампа Сопронов олоҕун оонньуура Тимофей Сметанин «Лоокуут уонна Ньургуһун» Вильям Шекспир атылла Иван Алексеев көмүс хатын Кызыл эник кудажи оҕо долума оҥоһуулара Иван Семенов кынат мас холбука Петр Доброкап алаас ырыата Александра Мярина чучуна Алексей Дударев иэдээн Баһылай Протодиаконов Кулантай Манчаары Бу испиктээктэр Сахабыт сирин устун гастроллаан көрөөччүлэр киэҥ биһирэбиллэрин ылыан ылбыттара. Оччолорго уһун айаҥҥа театр тиэх үлэһиттэриттэн саҕалаан директорыгар, режиссеруттан тиийэ айанныырбыт. Тыа сирдэригэр гостиницалар суох буоланнар ыалларынан түһэр этибит. Ол иһин Николай Федоровичпын батыһыннара сылдьан, ыалга, бииргэ түһэн, мииммитин онно үчүгэйдик билсибиппит диэн ахтар. Кини киһи киэнэ, сайаҕаһа, борустуойа, сэһэнньит бастыҥа, кими баҕарар кытта бэрт түргэнник уопсай тылы булан, күлэн, үөрэн, сэһэргэһэр идэлээҕин олус сөҕө көрөрүм. Иккис күммүтүгэр улахан концерт көрдөрөрбүт. Николай Федорович тойуксут, оһуокайдьыт быһыытынан сыанаҕа тахсан сүргэтэ көтөҕүллэн, ис киирбэх, тохтор кылыһахтаах куолаһынан көрөөччүнү абылыыра. Режиссер буоларым быһыытынан сүрдээх характернай жандарм уобараһа тахсыан сөп диэн санааннан салайтаран баһылай протодьяконов кулантай манчаары испиктээгэр артыыс быһыытынан оонньотон турабын киһим кыратык кэтэмэҕэйдэнэ түһэн баран син сөбүлэспитэ Кырдьык, көрөөччүгэ соһуччу, олус интириэһинэй көстүүлээх, характернай уобарас буолан тахсыбыта. Дьээбэни-хообону сөбүлүүр артыыстар арыгыһыт Жандаарым флягатыгар уоннугар дьиҥнээх аһыы утан кутан уратытык эҕэрдэлээбиттэр этэ сыанаттан оонньоон бүтэн үлтү тиритэн тахсыбыт николай федоровыһы саннын таптайа-таптайа сорохтор илии тутуһан сыанаҕа тахсыбыккын сүрэхтээтибит диэн күлсүбүттэригэр директорбыт симириктии-симириктии мүчүк эрэ гыммыта уонна төбөтүн быһа илгистэн кэбиспитэ. Ити курдук уон икки сыл устата бииргэ үлэлээбит сылларбытыгар Ньурба театрын кэскилин иһин кыахпытын, дьоҕурбутун ууран, олохпутун анаан кэлбиппит диэтэхпинэ, бука, сыыстарбатым буолуо диэн этэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх артыыһа Борис Иванович Борисов ахтыыта Биһиги үрдүк үөрэҕи бүтэрэн саҥа үлэлии кэлбит артыыстарга Николай Федорович өйдөөн биһиги көлүөһэ үрдүгэр олохтоох дьоммут диэн өйдөтөн этэр буолара. Ол кырдьык этэ. Ол кэмҥэ үөһэттэн ыйдааҕы, сыллааҕы былааҥҥа бачча үбү-харчыны киллэриэхтээххит диэн кытаанах соругу туруораллара. Ону толорор туһуттан уһун айаҥҥа сылдьарбыт. Оччотооҕу кэмҥэ суол-иис мөлтөҕө, кулууптар тымныылара киһини сөхтөрөрө. Ол эрээри тыа сирин дьонугар тыйаатыр кэлбитэ ураты бырааһынньыкка кубулуйара. Киэһэ лыы курдук көрөөччүннэн туолбут заалга оонньууртан ордук дьол туох кэлиэй? Ити барыта сатабыллаах салайааччы маршруту таба тайанан былаанныырыттан улахан тутулуктаах этэ. Былааммытын толорон, үксүгэр аһары толорон, үөрүү-көтүү көтөллөөх дойдубутугар төннөрбүт. Ол түмүгэр республика тыйаатырдарын ортотугар Үлэбитинэн мэлдьи инники күөҥҥэ сылдьарбыт. Тыйаатырбыт техническэй баазатын хаҥатыыга Николай Федорович Дьокуускайынан, Москубаннан сыралаһан туруорсубутун түмүгэр элбэх саҥа техникаламмыппыт. Тыйаатыр үлэһиттэрин олохторун-дьаһахтарын тупсарар туһугар утумнаахтык үлэлээн Тыһыынча тоҕус сүүс аҕыһыан сыллаахха Ленин уулуссатыгар икки этээстээх саҥа дьиэ үлэҕэ киирбитэ. Ол дьиэттэн алта кыбартыыраны тыйаатыр үлэһиттэригэр анаабыттара. Ол иннинэ оһоҕунан оттуллар, Ууну таһырдьа буочукаҕа куттаран баран таһыллар, артыыстарга ананан урук тутуллубут уопсай дьиэҕэ олорбуппут. Бары оҕолонон, урууланан ыал буолбут дьоҥҥо саҥа дьиэҕэ көһүү умнуллубат улахан үөрүүнү аҕалбыта. Ол курдук театр ведущай артыыстарыгар Валентина, Петр Николаевтарга, Александра Анатолий Кривогорницыннарга, Нина Фрументий Софроновтарга, Борис Борисовка, Ольга Григорьеваҕа уонна Владимир Матвеевка бэриллибиттэрэ. Бу үлэһиттэрин туһугар кыһамньылаах директор Николай Федорович улахан ситиһиитин туоһута буолар. Биһи туспутугар үтүөнү оҥорбутун, хаһан да умнубаппыт диэн Борис Иванович үтүө тылынан ахтар. ааспыттар. Оттон мин эбэҥ кэпсиир буоллахпына, биир кыһын испиэс таҥас диэн ааттаан маҥан, хара тулууктары, летнай унтуулары артыыстарга түҥэттилэр. Биһиги манныгары күүппэтэх дьон үөрэн, ол тулууптартан оччолорго муода буолбут дубленка диэн ааттанар сону түктэн, сатыырбытынан сатаабаппытынан Үтүктүһэ-үтүктүһэ тиктии бөҕө буоллубут. Өссө ордугуттан ушанка бэргэһэ тиктэн кэттибит. Соммут сиэҕин, аллара өттүн, будьурхай түүтүнэн хаймыылаан биэрдибит. Көп түүтүттэн саҕа оҥорон кэбистибит. Соммутун Туоҥка Италиябыт манан баар диэбиттии кэтит курунан быакаччы курданан кэбиһэбит. Үөрүүбүт муҥура суох, санаабытыгар Ньурба театрын кэрэ аҥардарыттан ордук, мааны, моднай киһи суоҕун курдук сананныбыт. Мэлдьи айаҥҥа сылдьар дьоҥҥо дыраап соннооҕор итиитинэн илгийэн сылааһа сүрдээх, ханнык да тымныыны килэрбэт курдуга. Оччолорго эмиэ мээнэ көстүбэт, лёднай унтуулары кэппит уолаттарбыт астыныы бөҕө. Кырдьык да, хаатыҥкаттан, сылааһынан да, көстүүтүнэн да быдан ордук буоллаҕа. Дьэ, ити курдук итии таҥастарынан Николай Федорович хааччыйан турардаах. Николай Федорович тус олоҕун ахтан аһарар буоллахха, олоҕун аргыһа Евдокия Сидоровна үрүҥ халааттаах аанньал үйэтин тухары сэллик балыыһатын мед-сиэстэрэтэ. Кинилэр быр-бааччы олохтоох, Сүрдээх ыалдьытымсах, дьон бөҕө хонон-өрөөн ааспыт, ил-эйэ олохтоох, дьоҥҥо-сэргэҕэ убаастатар, дьоһун-мааны ыаллар этилэр. Олохторугар ыарахаттары көрүстэллэр да, сүүс-сүүстэринэн өйөнсөн, сарын-сарыннарынан даҕайсан, тапталларынан угуттаһан, туруулаһан өлөр өлүүнү кыайбыттара. Ол курдук тапталлара, олоххо тардыһыылара күүстээҕэ. Күҥҥэ көрдөрбүт утумнарын ууһатар үс оҕолоохтор. Билигин бары үрдүк үөрэхтэнэн, ыал буолан, оҕо-уруу төрөтөн, олохторун оҥостон, олоххо бигэтик үктэнэн төрөппүттэрин үтүө ааттарын ааттаталлар. Улахан уол Виктор Николаевич Омскай куоракка Сибиирдээҕи автодорожнай институту бүтэрэн араас эппиэтинэстээх үлэлэргэ үлэлээн баран билигин Азия, атыы-эргиэн уонна сынньалаҥ киинин солбуйааччы дириэктэрэ Мааны кыыстара Валентина Николаевна Улан Удэ-ҕа Илин Сибиирдээҕи технологическай институту бүтэрэн инженер-технолог идэтин ылбыта, кэлин предприниматель. Кэргэнинээн Дмитрий Никитичтыын икки уол оҕону тапталларынан угуттаан атахтарыгар туруордулар. Кыра уол Федор Николаевич Саха медиахолдиҥҥа шеф-редактор, олоҕун аргыһа Елена Меркурьевналыын икки кыыс оҕолоохтор. Ийэлээх аҕа оҕолоругар, дьоҥҥо убаастатар дьон буола улааталларыгар, үлэҕэ эппиэтинэстээхтэринэн, дьоҥҥо сыһыаннарынан Холобур буолан, дьону таҥаһынан сыаналаабакка, кини дууһатын, санаатын сыаналыыр буолун диэн мэлдьи этэллэрэ уонна дьоҥҥо аһаҕас, истиҥ сыһыан баар буоллаҕына, эһиэхэ уон оччоннон үтүөннэн төннөн кэлэр диэн үөрэппит, такайбыт тылларын, баҕа санааларын умнубакка толоро сатыыбыт диэн оҕолоро этэллэр. Убастыыр, ытыктыыр директорбыт Николай Федорович саас ортотугар үлэлии-хамсыы, сүүрэ-көтө сылдьан олус хомолтолоохтук быстах ыарыыга былдьатан тыынча тоҕус сүүс аҕыйах алта сыллаахха кулун тутар уон түөрт күнүгэр орто дойду олоҕуттан арахсан биһик эккэбититтэн туораабыта ытык киһибит убаастыыр директорбут Ньурба театрын историятыгар киирэн, үтүө аата умнуллубакка, махталынан ааттана, ахтылла туруоҕа.